Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Haut servéiere mir iech zwee kulinaresch Erliefnesser. Am éischte Gang gëtt et e franséischt Geriicht, Plague-Tale Innocence. An als zweete Gang servéiere mir iech e mordsméissegen Teller Rage 2.
Hadouken!

A Plague Tale Innocence ass jo e bësse wéi e Ratatouille. Nëmme mat enger klenger Prise Pest an engem Hauch vun Inquisitioun. An dat Ganzt gëtt dann nach servéiert mat enger gudder Portioun Blutt. Ob dat Rezept dann awer och schmaacht, verrode mir Äech elo.
Den Numm Asobo Studio ass wahrscheinlech nëmmen de mannsten e Begrëff. Och mir war de Studio bis virun engem Joer onbekannt. Ech hunn eréischt duerch den Trailer vun A Plague Tale Innocence vun hinnen héieren. An dorëms geet et hei elo och. D'Spill handelt vun de franséische Geschwëster, dem Amicia a sengem klenge Brudder, dem Hugo, déi op der Flucht virun der Inquisitioun an op der Sich no engem Heelmëttel fir den Hugo sinn. Deen leit nämlech ënnert dem sougenannte Macula, wat esou vill wéi Mal bedeit. Déi Sich erweist sech awer net als ganz esou einfach, well niewent de Konfrontatioune mat der Inquisitioun an aggressiven Duerfbewunner ass d'Pescht, oder am Spill The Bite genannt, eng Gefor an der Welt vun A Plague Tale. Wéi wann dat awer net duer giff goen, verfält d'Welt dobäi scho bal an eng apokalyptesch Situatioun, well d'Raten net nëmmen d'Pescht iwwerdroen, mee och zu Milliounen d'Welt iwwerrennen an alles friessen, wat hinnen an de Wee kënnt. Grad den éischte Kontakt mat de Raten ass extrem gutt inszenéiert a behält e bleiwenden Androck. Ech gräifen elo och mol direkt vir a fänke mat den Negativpunkten un, well vun deene ginn et nëmme ganz wéineger.
Come on, do it, do it! Am meeschten opgefall ass mär, dass sech d'Steierung munchmol liicht schwammeg ufillt. Ausserdeem huet et mech liicht gestéiert, dass d'Amicia sech duerch d'Beweege vun der Kamera matdréit, wouduerch et ëfters zimmlech dämlech ausgesäit, wann een nëmmen d'Welt vum Spill e bësse bewonnere wëll. Dir fannt elo, dass dat no Meckeren op héchstem Niveau kléngt? Jo, dat ass et och, awer leider huet fir mech d'Immersioun an e puer Fäll drënner gelidden. Ofgesinn dovun kann ech dem Spill awer net wierklech iergendeppes Schlechtes virgeheien. Mir si weder iergendwelch gréisser nach klenger Bugs opgefall an d'Spill ass och ni gecrashed oder des weideren. Wann ee beim Schläiche vun engem Géigner mol gesi gëtt, gëtt d'KI vläit e bëssen ze fréi op mat sichen, mee fir dat éischt eegent Spill vun Asobo ass dat ze verzeien. Wann et net vill ze meckere gëtt, dann hunn ech dach bestëmmt vill ze luewen, oder? Richteg! Schonn alleng beim onverbrauchte Setting an Szenario kann d'Spill richteg punkten. Och wann d'Levele gréisstendeels linear sinn, gëtt een ëmmer rëm fir d'Erkunden belount a fënnt entweeder Crafting-Material, verschidde Blummen, déi d'Amicia dann an den Hoer dréit, oder kritt interessant Gespréicher ze héieren.

An all dëse Situatioune wierken d'Charakteren och ëmmer natierlech. Virun allem den Hugo wierkt charakterlech wierklech wéi e Kand, dat och emol motzt oder sech lassrappt fir fortzelafen, wann him eppes net passt. Ausserdeem ass d'Amicia e richteg gudde weibleche Charakter, dee weder erzwongen nach iwwerdriwwe wierkt. A wat et net all z'Muskelkraaft opbrénge kann, mécht et mat senger Itelligenz rëm wett. Déi zwee Geschwëster wierken och an den Interactiounen ënnerteneen extrem realistesch a bréngen extrem vill Gefiller eriwwer. Dass ee säi klenge Brudder ëmmer mat der Hand huele muss, bréngt zudeems Erënnerungen zu Aigo erop. I'm sorry, I'm sick. No, no, no!
Sollt d'Amicia sech dann awer trotzdeem mol wiere mussen, da kann een entweeder seng Schlauder notzen oder mat Alchemie gecraften Items fir laanscht Géigner ze kommen. An och do bleift d'Spill ëmmer ofwiesslungsräich. Och wann d'Schlauder richteg Wumms huet, ass déi hard an alarméiert dowéinst aner Géigner. Dann huet een zum Beispill och nach Géigner mat Helmer, déi een dann och als éischt mol dozou brénge muss, dës auszedoen. Och wann et drëms geet, laanscht déi geféierlech Raten ze kommen, sinn d'Entwéckler richteg kreativ gewiescht. An et kënnt selte vir, dass ee méi wéi zweemol dat nämmlecht maache muss, fir hinnen aus dem Wee ze goen. Am Grondsaz geet et meeschtens drëms duerch Hëllef vu Luuchtquellen op Distanz ze halen. Awer grad spéiderhi gëtt een ëmmer mat neie Schwieregkeete konfrontéiert. Esou muss ee säi ganzt Arsenal un Hëllefsmëttel a Companions notze fir virun ze kommen. Interessant gëtt et grad dann, wann een net nëmme mat Raten, mee och mat der Inquisitioun konfrontéiert gëtt. Wann dann och nach keng direkt Luuchtquellen do sinn, gëtt et extra spannend. Also muss ee léieren, op ëmmer aner Manéier all dës Saachen zesummen ze notzen, fir am Spill weiderzekommen. A Plague Tale huet e wonnerschéint Setting, dat och nach mat enger Bommegrafik an engem Hammer-Soundtrack ënnerstrach gëtt. A virun allem straalt et an den Interaktiounen vun de verschiddene Figuren a wéi déi op d'Welt ronderëm se reagéieren. Ween op atmosphäresch Singleplayer-Spiller steet a sech fir ronn 15 Stonne vun enger wonnerbarer Spillwelt pake wëll loossen, ass bei A Plague Tale, Innocence op der richteger Adress. Mat ontypeschen Helden an enger onverbrauchter Iddi leet Asobo Studio e Bommeknaller hin, no deem sech nëmme soe kann, Ech wëll méi! Wee momentan also no eppes Neiem, Erfrëschend ze zocke sicht, deem sief dëst Spill un d'Häerz geluecht.
This is our home now.
D'Gerüchter ëm eng Kooperatioun tëscht den Dark Souls Entwéckler From Software an dem Game of Thrones Auteur George RR Martin verdichten sech ëmmer méi, an esou soll en italieenesche Journalist an Erfarung bruet hunn, dass et keng richteg Open World an dem Projet wäert ginn an dass den Aarbechtstitel Great Rune soll heeschen. Weider Rumeure soen, dass d'Spill op der E3 2019 soll gewise ginn, gewëss ass awer nach näischt. Sony Pictures huet confirméiert, dass den Uncharted-Film mam Tom Holland an der Haaptroll sech an enger fortgeschrëttener Entwécklung befënnt. THQ Nordic huet confirméiert, dass d'Entwécklung vun Dead Island 2 nach ëmmer leeft. Leider hu se bis op déi Tatsaach, dass d'Spill nach lieft, keng weider Informatioune ginn. Ab dem 30 sten August kënnt der iech mat The Dark Pictures, Man of Medan nees sou richteg grujelen. D'Virbesteller vum Spill sollen ausserdeem de Curator's Cut kréien, deen dem Spiller nei Choixen an nei Point de Vuen fir den zweeten Duerchlaf soll ginn. Fir Net-Virbesteller sief gesot, dee Modus wäert spéiderhi gratis fir jiddereen zum Download prett stoen.
Mam Juni steet ass och erëm dëst Joer d'E3 fir un der Dier, an niewent Neiukënnegunge vu groussen Entwécklerstudioen, déi d'Zockehäerz méi héich lo loossen, bréngt de Juni och dat eent oder anert Spill, fir iech och dëse Mount d'Langweil ze huelen. Den Ufank vum Mount mécht Warhammer Chaosbane. Wann dir no engem Diablo-esken Spill sicht, dann sidd der hei genau richteg. Mat deem éischten Hack and Slay am Warhammer-Universum waagt sech den Entwécklerstudio Ikosoftware an eng ganz nei Emgéigend. Wielt eng vu 4 Heldeklassen a spillt eleng oder och am lokalen oder online Koop zesumme fir d'Warhammer Bestiarium mat iwwer 70 verschidde Géigner-Typen ze bändegen. Ob Warhammer als Hack and Slay funktionéiert oder ob et am Chaos ende wäert, gesi mer beim Release, awer mär hoffe mol dat Bescht. Wou awer scho Chaos virprogramméiert ass, ass an neiste Deel vun der Persona-Rei. Mat Persona Q2, New Cinema Labyrinth suergt. Atlas, wéi e Klassentreffen der Extraklasse. Gefaangen an engem Kino, läit et un de Persona 3, 4 an 5 Charakteren, erëm e Wee an hir Realitéit ze fannen. Déi ronnebaséierend Kämpf gi mat engem selwer zesummegestalten Team aus Persona-Charaktere bestridden an schéinen am gewisene Material och takteschen Déifgang ze bidden. Fir all Persona-Fan heescht et also, ofwaarden an Téi drénken.

Sammelt, erstellt an upgrade är Waffen a kämpft iech an enger schécker 2.5D Grafik duerch e Schlass gefëllt mat deem fiesesten wat d'Dämonenwelt ze bidden huet. Mat verschiddene Modi wéi engem Boss Rush oder engem Roguelike Mode ass och fir länger Zäit fir Beschäftegung gesuergt. Nom Sonic ass et dann och elo um Sony-Maskottchen. Mat Crash Team Racing Nitro Fueled ass et Zäit fir Crash a Co sech an de Go-Kart ze sëtzen an ze beweisen, ween a Waghalsigten iwwert d'Rennpist flitze kann. Mam initiale Release fir d'Playstation 1 am Joer 1999 si schonn e puer Joer vergaangen, a fir déi ënnert iech, welch ëmmer schonn op e Remastered gehofft hunn, huet Binox sech doroms gekëmmert. Mat Power-Ups, weichleche Virdeel op der Streck ginn, Charakteren, Rennstrecken a Modien aus dem Original ass fir all Fan eppes dobäi. Spendéiert kritt dat Ganzt niewent engem lokale Koop och de mëttlerweil obligatoreschen Online-Koop. Ob Crash Team Racing sech och nach no bal 20 Joer bei de Fans beweise kann, gesi mer dann op der Rennstreck.

hëlleft hinne bei hire Problemer a bekämpft d'Kreaturen aus dem Lovecraft-Universum. D'Traileren wierke scho fantastesch a bréngen och gutt de Wahnsen zum Virschäin, welchen am Spill um Verstand vum Protagonist an der gesamter Bevëlkerung naagt. Elo bleift nëmmen nach ze hoffen, dass d'Spill selwer och de Wahnsinn ass. Fans vun der Levelbastelei opgepasst, am Juni bréngt Nintendo mat Mario Maker 2 dat neiste Spill iwwert de Mario Baukasten eraus. Mat nach méi Basteloptiounen an en Zweespillermodus, mat welchen een zesummen un engem Level baue kann, ass fir jiddereen eppes dobäi. Domat komme mer dann och schonn zum Enn, vill Spaass mat der E3 a bis den nächste Mount! Als zweete Gang hu mer fir Iech en Teller Rage 2. A preparéiert gëtt dat Ganzt mat engem gudden Iessläffel Open World à la Just Cause. An ofgeronnt gëtt dat Ganzt dann enker mat engem gudde Schoss Wahnsinn a Splatter aus Doom. An ob déi Kombinatioun funktionéiert oder ob ze vill Käch de Bräi verdierwen, dat weisen mer Iech an dësem Bäitrag.

Wéi bei Fester d'lescht Joer Rage 2 ugekënnegt huet, waren d'Leit spatz drop. Den Trailer hat de Borderland-Charme, welchen een dach sou gäre huet. An obwuel de Virgänger Rage sech net grad esou gutt verkaf huet, war een dach gespaant, ob de Richtungswiessel vum Seriöen an dat Verréckt géing geléngen. A wou mer dann och scho bei der Story wieren, déi spillt 30 Joer no den Ereignisser vum Virgänger. No den Obrechkeetskricher, wat eigentlech en zimmlech gäilen Numm ass, wann ech sou driwwer nodenken, welch am éischten Deel stattfannen, hunn d'Mënschen erëm e Wee fonnt, déi zerstéiert Welt nei ze bepflanzen. Natierlech hält déi Rou net laang, d'Antagonisten aus dem éischten Deel feieren och an der Fortsetzung hiren Optrëtt, well, wéi seet een dach sou schéin, Totgeglaubte leben länger. Mam General Cross, engem Cyborg, welche wuel scho besser Deeg gesinn huet, als hire Chef, gräift d'Obrechkeet och dës Kéier d'Mënschheet un, mam Zil, eng nei Ära anzeleeden, a welcher nëmme Leit, déi der Obrechkeet loyal sinn, och liewen dierfen, a wahrscheinlech och hir Mutanten, welch fir Krichszwecker erschaf goufen. Domat fänkt dann d'Spill och un. D'Heemecht vun ärem Protagonist gëtt ugegraff a muss verteidegt ginn. Dofir wielt dir am Ufank zwëschen engem weiblechen oder männleche Charakter aus, woubäi d'Sandra Schwittau, d'Synchronspriecherin vum weibleche Charaktermodell, bei eis wuel fir eng Roll am bekanntesten ass. Schlecht bis auf die Knochen, genau das bin ich! Was zum?
No e puer Explosiounen an e puer Spréch ass den Tutorial och scho fäerdeg, d'Heemecht zerstéiert an de Walker, äre Protagonist, sinn op Rache. Äre Plang? En ominéise Projet mam Numm Project Dagger soll der Obrechkeet een fir allemol de Garaus man.

Wéi gäil ass et dach wann een d'Story mat lauter Niewemissioune strecke kann! Ding! Mat Niewemissioune kënnt der iech Fäegkeetspunkte bei den eenzele Questgebere verdéngen, welche dann an hiren eenzele Talentbeem ausgi kënnt. Als Belounung erwaarden iech da verschidde Virdeeler, wéi zum Beispill méi Munitioun mathuelen ze kënnen. Fir de Marshall rott a verschidde Bandittelageren aus, fir de Lusum befreit er ënnert anerem Tankstelle vu psychopathesche Goons a fir de Kvasir kënnt e Erfarung gewannen duerch d'Erfuerschen vun Archen. Mee elo genuch geschwafelt, komme mer elo zum beschte Punkt vu Rage 2, dem Balleren. A wéi et sech mëttlerweil sou gehéiert, sinn är Waffen keng ganz normal Waffen, et handelt sech heibäi ëm Arch-Waffen, Belsch am Hipfire de Waffemodus wiesselen. Sou gëtt d'Schrotflënt beim Zilen zum Impulsgewier an de Raketenwerfer kann d'Ziler uviséieren. Nieft den obligatoresche Waffen hutt der och deen aus dem Rage bekannte Wingblade zur Verfügung, welchen de Géigner gäre mol e Kapp méi kuerz mécht. Domat ass awer nach net genuch, Mat den Nanotrite-Fäegkeeten, welch der niewent nei Waffen an den Arche fanne kënnt, gitt der selwer zur Waff. Als Beispill hu mer d'Zerschmetteren, welch d'Rüstung vum Géigner zerstéiert. An en och zeréck stéisst oder den Smash, mat welchem der eng eng Drockwell um Buedem ausléise kënnt. Waffen an Nanotritefäegkeete loossen sech all upgraden, wat dir duerfir braucht ass Fentrit. Dat kritt der beim Opmaache vu Këschten, welch der an der Géigend fannt, Usammlungen u Fentrit an der offener Welt oder beim Zerquetschen vu Géigner. Mat all Upgrade maachen är Waffe méi Schued, An dir kënnt mat Waffen-Upgrades, déi et bei den Händlere ginn, och nei Oprüstunge fir är Waff kafen, wéi zum Beispill e méi schnellt Oplueden. Zu gudder Letzt hu mer dann och nach den Overdrive, welchen iech en Deel vun ärer Gesondheet erëmgëtt an äre Schued fir d'Dauer vum Overdrive erhéicht. Dëse lued dir erop, wéi sollt et och anescht sinn, bei alleren Waffen, Nano-Trittefäegkeeten oder einfach nëmmen drop klappen, Rage 2 bitt iech Tonne Méiglechkeeten de Géiger einfach ze zerfetzen. Mam Doom Schëpfer id Software ass och en erfahrent Team mat u Bord, dat sech mat ofgetrennte Gliesmaassen sou zimmlech auskenne misst. Nieft id Software huet sech Bethesda awer och nach en anert Studio u Bord geholl, Avalanche Studio. Bekannt fir Just Cause Rei, si si och an Rage 2 fir d'Open World zoustänneg. Fir schnell vun A op B ze kommen, steet iech direkt nom Tutorial äert Gefäert zur Verfügung, Mat dësem kënnt Dir net nëmme Renne fueren, Dir kënnt och nach dat agebautent Geschütz dozou notzen, d'Géigner op der Strooss oder geparkt virun Ärer Basis platt ze man. An jo, weider gëtt et iwwert d'Open World net wierklech ze soen, well einfach net wierklech eppes do ass fir driwwer ze erzielen. Zwar gëtt et niewent enger Wüst och e Sumpf oder en Dschungel, mä déi bleiwen awer ëntwéi sou nëmme Kuliss an droen net wierklech vill zum Spillerliefnis bäi. Dann komme mer och elo zu mengem Fazit, oder besser gesot dem Luc sengem Fazit, vu que dass hien dat doten zwar geschriwwe huet, mee ech konnt et natierlech fee vertounen. Sau lidderege Boufus de Boss, Luc. Wéi grad erzielt ass d'Open World net esou spannend, wéi een et sech villäicht gewënscht hätt. Ausser déi eng oder aner Gefierer befënnt sech net vill an der Welt. D'Story ass vill ze kuerz an et gëtt zum Schluss hin mam obligatoreschen Ofklappere vun Niewemissioune onnéideg an d'Längt gezunn. Awer. Come on, lo genuch gehéit. Ballere mécht onmoosseg vill Spaass. Näischt geet iwwer de Géigner mat Nanotrit-Fäegkeeten ze beaarbechten oder mam Overdrive an eng Grupp vu Géigner ze stiermen an einfach hinne mat der Schroutflënt ze stiermen an hinnen meng Schroutflënt ze stiechen. Awer elo genuch gehéit. Ballere mécht onmoosseg vill Spaass, näischt geet iwwer e Géigner mat Nanotrite-Fäegkeeten ze beaarbechten oder mam Overdrive an eng Grupp u Géigner ze stiermen an hinnen dann zum Schluss meng Schrotflënt virzestellen. Fir jiddereen deen am Moment op Doom Eternal waart oder einfach Loscht op e bëssen Action huet, hey, mat Rage 2 maacht der do näischt falsch.
Nodeems de Bauch elo gutt gefëllt gouf, gëtt et als Dessert eppes ganz Besonnesches. Mir presentéieren Iech eng Mousse au Chao! Oui, oui. Am éischte Gang gëtt et e Plateau. Bon appétit!